Iawn, croeso nôl. Yym, Bedwyr a Gareth o Clwb Judo Pwllhenneg. Yym, fatha dwy wers diwetha, da ni wedi gwneud un tafliad a rhoi mewn cyd-destun hyn amddiffyn. Y wers yma, newn ni gyflwyno chi i dafliad arall, tafliad gwahanol. Felly, os da chi'n cofio, oedd y dafliad diwetha, o'n i'n lluchio Gareth Y cyfeiriad lle oedd e'n glanio ar ei gefn, hynny yw mynd nôl. So hon, okay. Uh, yn judo hefyd mae gen i taf, taf, tafliadau sy'n mynd dros y pen a dros yr ysgwyddau. Felly, os ydym ni gychwyn mae'n fel bod yn mynd i o le, a o gosi dyn hwn, felly A unwaith eto te, o'r cyfeiriad arall. Iawn. Felly, newn ni dorri fe lawr mewn i gamau chydig bach haws i chi feddwl a gewch chi fynd i drio fo mewn clwb judo, nid uh, yn erbyn nain a taid, ddim yn gyd o ti cyd, oce? Okay? Felly, yr un peth o dan y diwethaf, cam cyntaf ydi torri cydbwysedd. Okay? Dych chi ddim eisiau cyf camu mewn i'ch partner efo i gyd bwysedd o'n gryf, achos fes yn gallu just pigo chi fyny, a a, chi chyfio llawr. Okay? So dwi'n tynnu fy mlaen, chydig bach, mae'r braich yn mynd tu ôl ac ar i'w regis o, os dwi'n gwisgo kit judo, os dwi'n gwisgo trwsus arferol, sy'n jyst mynd ar top trwsus, a wedyn dwi'n troi i wynebu yr un ffordd am partner. Mae'n traed ni'n gwynebu'r un ffordd, a mae'n pennau ni'n gwynebu'r un ffordd. Okay? Dwi'n tynnu fo'n yng nghefn, A wedyn dwi jyst yn codi a drosodd efo. Oce, okay, nid unwaith eto. Iawn, so torri cydbwysedd, rhaid rhwng y cefn a troi'r un pryd, plygu coesau, fyny a lawr. Oce, okay, neis ag araf i gychwyn. Dwi'n gwneud o o gyfeiriad arall, chi gael gweld. A wedyn un o'r cyfeiriad yma, fel bod chi'n gweld beth mae'r llaw yma'n neud. Oce. Awregis. Iawn, gwych. Felly dyna o gosi. Mae'n dafliad nerthol oherwydd mae'n mynd yn uchel. A wrth gwrs o'n i'n neud yn araf bach ar Gareth yna, achos yn amlwg, da ni jyst yn dysgu chi. Os da chi'n llichio rhywun yn gryf o hon, does yn llawer o siawns yn nhw godi. Oherwydd mae'n mae gael. Felly, rhoi hon mewn i cyd-destun hunan ymddiffyn nawr. Um, felly, trwy diwethaf, nath ni jyst wneud punch a nath ni tu allan The punch. Tro 'ma, da ni methu am ryw reswm, a da ni'n mynd i fynd tu fewn. Be dwi'n golygu tu fewn ydy, yn fama, dydw i mewn peryg o gael punch arall yn hytrach na tu allan. Lle da chi ddim isio bod, ond weithiau, dyna sy'n digwydd. Ok? Felly mae Gareth yn ymosod efo jab, dwi'n osgoi. Ond, mae o'n un da, mae hook ar y ffordd, bam. Ok? So. Okay. So dyna fydd y symudiad. Dwi'n ni dorri fe lawr yn ddarnau bach. Punch yn mewn, braich dde yn erbyn garddwng Gareth, ond mae angen hon yn rhydd arno fi er mwyn gallu ymdopi efo honna. Ond rwan dwi wedi gadael hon yn rhydd a mae'n mynd i daro fi eto. Okay, so lot o bethau chi'n mynd ymlaen. So punch yn mewn, croesi hon fyny yn barod i gymryd lle fel bod hon yn rhydd. Rwan dwi'n mewn rheolaeth o'r ddwy fraich, Iawn, dwi'n rheoli pob peth yn fama yn y canol. Mae gennych chi bethau chwedrwch chi wneud yn fama, os dyn nhw'n ddi-drwg go iawn, mae'r pen, neu pen glin, neu be bynnag. Iawn, cymwch afel, ewch mewn yn agos, achos dych chi allan o'r perig y punch wedyn, a braich rownd, a lluchio. Yn ei wneud e o'r ochr yma, Gareth. So punch, trwad, lock. Okay? Rownd. A drosodd. Iawn, so neu ddangos e ar cyflymder llawn, a wedyn dyna fydd diwedd y wers yma.